Сәләм, сәгать 6 тулып 30 минут. Димәк, эфирда Сәләт Лайф. Сәләт Лайф, без сәләтне күрсәтәбез. Һәм әйдәгез, узган көн турында бераз сөйләшеп алыйк. Димәк, экраннарда безнең беренче фотография. Хәерле көн, билләр! Мин Тахир абый Насибуллин, диджей, радионың диджее. Димәк, биләрдә беркем дә юк. Э, Теләсәң, кил радиога синең белән бераз әңгәмә корып сөйләшеп алырбыз. Икенемче акылдан яза башладым, чөнки биләрдә беркем дә юк. Бераз шахмат уйнадым үзем белән, аннары сәхнәдә чыгыш ясадым, миңа күп алкышлады беркем дә. Менә шулай үтә минем бүгенге көнем, бәлки берәр кунак килер. Сәлам, сәлам, Тимур абый, бик шат сине күрергә безнең Биләр форум радиосында. Монда безнең мохит. Монда сәлкешләр, әйдаманнар. Өч сүз белән сәләтне ничек тасвирлар идегез? Биш сүз белән, мөмкин булса. Э, сәләт ул акыл, рух, тел генә түгел. Сәләт Раушан аны кичке чара баштана сез кайда? Әспару, кошарга, рухият. Продолжите фразу. Лиловая. Клиник бармы монда?

Таһир! Бу кем? Кем бу? Ишетмим, бу кем? Таһир, Таһир! Мине ишетәсезме? Кем бу? Кем?
Таһир, син мондамы? Ришат?
Ришат, бу симе? Ришат, син кайда, Ришат? Таһир!
Таһир! Ришат?
Ришат, тукта, Ришат, мин киләм, Ришат! Ришат! Сәлам, Ришат! Ришат! Ришат! Ришат! Йә, мин сүз таптым, син дә мондамы ни? Тотал Ришат, без кая ашыгабыз соң? Нисесең соң?
Әйдә аланнар килде. Безнең эфир башланды бит инде. Беләсеңме нәрсәсе кызык, Ришат? Безнең бит туры эфирның барлык бу өлешләре алдан яздырыла. Димәк, мин инде студияда һәм безнең туры эфир нәкъ менә хәзер башлана. Каршы алыгыз, Таһир Насибуллин!
Дуслар, барыгызга да сәлам. Сәгать 6 тулып 30 минут. Димәк, эфирда Сәләт лайф. Сәләт лайф без сәләтне күрсәтәбез. Димәк, дуслар, безнең бүген 7-нче чыгарылыш, ә димәк, бүген Сәләт биләр форумының беренче көне. Һәм алай гына да түгел, без хәтта беренче чараны үткәреп тә өлгердек. Ул да булса Срән батл. Һәм инде алар турында бераз соңрак сөйләшәчәкбез. Э, һәм э, шуны да әйтеп үтергә кирәк, быел безнең студия үз эшен Яшьләр эшләре федераль агентлыгы һәм ресурслар яшьләр үзәге ярдәмендә оештырыла. Э, димәк, в этом году деятельность нашей студии поддерживается Федеральным агентством по делам молодежи, Росмолодежь и ресурсным молодежным центром. Аларга бик зур рәхмәт, большое спасибо. Димәк, без башлыйбыз 7 нче чыгарылышны һәм барыгызны да сәламлибез Сәләт Биләр форумында. Э, һәм инде берничә фотографияләр карап үтик безнең бүгенге беренче көн турында. Э, традицион фестивальгә килгәндә сәләт форумында сәләтле җәйге профильле сменаларда сайлап алуны үткән иң иң сәләтле балалар һәм яшьләр катнаша. Сәләт биләр форумы сәләт оешмасының еллык эш нәтиҗәләре буенча кульминацион ноктасы. Без инде сәләт биләр форумы белән 10 нчы тапкыр кайтабыз биләргә һәм шуңа күрә быел безнең зур юбилей. Э, биләр форумы 10 ел үткәрелә, ә Сәләт энен җыены гомумән биләргә без 25-нче тапкыр кайтабыз. Кем кайсы елда булды безнең белән Сәләттә языгыз комментарийларда. Мин аларны барысын да шушы планшеттан укыячакмын. Э, димәк, алга таба барабыз. Бераз уку укыту программасы турында, гомумән программа турында сөйләшеп китик. Быел смена soft skills өлкәсендәге алдынгы тәҗрибәләрне өйрәнү, өйрәнүгә юнәлдерелгән, э, ягъни уңышка ирешүдә мөһим булган һөнәри үсешне нәтиҗәле итә торган социаль күнекмәләргә багышлана. Димәк, безнең барлык сәркешләрне менә дигән уку-укыту программасы, спорт программасы һәм кичке чаралар көтә. Э, һәм инде быел форумда барлыгы 8 алан катнаша. Алар Сәләт Раушан, Сәләт Рухият аланы, Сәләт Саба, Азнакай, Батыр, Тулпар, Яр Чаллы, шулай хуҗалар Биләр каласы һәм инде тагын бер алан бар, ул да булса э, Изге Чишмә аланы. Бик зур рәхмәт аларга безнең белән бергә бу форумны оештырган өчен. Дуслар, ә сез кайсы аланнан, шулай ук языгыз комментарийларда кайсы алан өчен җан атасыз, чөнки безнең бит бу форумда бар кубоклар системасы. Мәсәлән, бүген булачак хорлар ярышы, аннарысын иртәгә презентацияләр. Кем өчен җан атасыз, языгыз комментарийларда. Ә, димәк, яңалыкларга килгәндә, шулай ук бар иде берничә алан, алар бик каты килергә теләде, әмма алар килә алмаганнар. Мәсәлән, Сәләт Питрәш аланы, чөнки әгәр дә балалар форумга килсә, тавыкларны кем карый, шулай бит. Ә, һәм инде алга таба барабыз. Шулай ук безнең яңа килеп җитмәде Сәләт Тольятти аланы, чөнки аларның машиналары ярты юлда ватылып калды. Ә менә Сәләт Ярчаллы аланы, ягъни КАМАЗның Туган ягы булган Яр Чаллы аланы белүебезчә уңышлы гына форум территориясенә килеп җитте. Сәламлибез аларны Биләр форумында. Э, Һәм инде шулай ук Сәләт Прага аланы да килмәде, чөнки алар кичә өйләренә кайтып киттеләр. Шул ук сәбәпле Сәләт Копенгаген аланы да булмаячак, аларга ярым финалга әзерләнергә кирәк. Дуслар, сез үзегез футболны карыйсызмы? Һәм инде кем өчен җанатасыз? Языгыз комментарийларда, анысын бәлки укырмын, бәлки укымам. Э, Һәм алга таба барабыз. Э, Һәм инде киләсе булып, нәкъ менә биредә, Биләрдә беренче көнне безгә э, Гөлинә әзерләде менә дигән репортаж. Димәк, эфирда менә Гөлинә репортажы. Карыйбыз.
Та-да-да-да-дам, башлыйбыз. Исемең ничек? Сөмбел.

Ничек хәлләр? Шәп.
Бер сорау бар. Нинди? Яңгыр явачакмы хәзер? Ну, белмим. Ә яңгыр яуса сезнең яңа килергә мөмкинме?
Ярый инде монда. Сыярбыз соң. Тугыз кеше сыярбыз.
Тугыз кеше?
Күңел киң булса сыябыз инде. Ой, сыябыз да.
Ярар, рәхмәт сезгә бик зур. Татар мәктәбендә укыйсыңмы? Юк. Ә татарча каян беләсең, гаиләдә сөйләшәсезме? Әйе.
Бу бит шәп. Бу чемоданда нәрсәләр бар? Киемнәр.
Киемнәр генә.
Киемнәр генә. Акча бармы?
Юк. Бернинди акча алып килмә. Ә берәр тәмле әйбер ашыйсың килсә ничисең?
Түбәтәйгә керәм. Түбәтәй.
Бөтен кеше Түбәтәйгә бара. Ә, волейбол, анда футбол, баскетбол бер нәрсә дә уйнамыйсыз. Юк.
Үзеннән үзе шулай, озын буйлы. Әйе.
Модель.
Бәлки.
Ә, кем монда хуҗа? Без хуҗа. Сез хуҗа.
Ие, без, әлбәттә. Ә бәлки минем хуҗа буласы киләдер? Юк, без хуҗа.
Сез хуҗа?
Әйе, без Биләр каласы. Ярар.
Сез хуҗа, все аңладым. Рәхмәт.

Виртуальный кочаклау дигәнне аңлатадыр дип уйлыйм. Э, Дамир Гәрәев, о, яңа чыгарылыш дип язган безгә. Әйе, без дә синең кебек шатланабыз, Дамир. Э, Нурания Бигмулина, лиловая, понтовая, рухият. Сәлам дип язган, сәлам юллыйбыз Сәләт Лайф студиясеннән, Сәләт рухият аланына. Шулай Гөлина апаның чәчләре матур үрелгән дигәннәр, мин дә тулысынча килешәм, миңа да бик ошый. Һәм инде Лилия Вәлиева Ярчалыдан менә мондый өч стикер, аннары кулча батырган өч стикер, Һәм менә шушындый өч эмодзи җибәргән безгә. Димәк, дуслар, комментарийларны языгыз, әле аларны укырга вакыт булачак, ә без алга таба барабыз һәм безнең киләсе сәхифә ул да булса сәләтле кунак. Бездә кунакта сәләтле җәй үзәге җитәкчесе Игорь абый Смирнов. Сәләтле кунак рубрикасы карыйбыз. Димәк, сәлам Игорь абый. Сәлам Тахир абый. Э, синең бүген бик җаваплы көн, чөнки барлык аланнар да биләр форумына килеп җитте. Безнең Әйе. өчен вакыт тапкан өчен бик зур рәхмәт һәм сәламлибез сине Сәләт Лайф студиясендә. Үзегезгә бик зур рәхмәт шулай чакырганыгыз өчен. Көн дә җаваплы инде, ләкин шушындый дөньяга чыгып керү өчен мин бик шатмын. Э, бик зур рәхмәт тагын бер тапкыр. Һәм Игорь абый шундый сорау, беренче кәеф ничек гомумән, ничек хис итәсең үзеңне? Орден. М- Мин монда бер үзем булгач, шәп, алда гөл дип сөйләү әллә ничегрәк булыр. Шуңа күрә кәеф бик әйбәт. Балалар иң мөхиме керде, алар монда, алар инде бииләр, җырлыйлар, ашыйлар иң мөхиме. Хәм әлбәттә ял итәләр. Шуңа күрә барс да яхшы, минем кәефем яхшы, минем үз-үземне ну шундый сиземләвем тоже яхшы, шуңа күрә шәп, шәп бер сүз белән. Бик шат. Э, Хәм инде Игорь абый тагын менә шушындый э, сорау, без бит барыбыз да әйтәбез, сәләт биләр форумы, ул бераз э, башкача форум, ул традицион дип әйтәбез. Безгә аңлатып кит әле, нәрсә аның үзенчәлеге, ни өчен без аны барыбыз да бик үзенчәлекле форум дип йөртәбез? Менә күз алдына китерегез. Э, беренче форумнарда, беренче икенче форумда шундый хәл иде. Анда балалар гариза бирәләр һәм э, беренче көнне үк форумга керәләр. Ягъни менә бу беренче э, мәктәпкә килгән беренче көн шикелле. Шулаймы? Беренче сыйныфта беренче көнне киләсең һәм син әле аңлап бетермисең, кая эләктең, сум мин кул күтәрергә кирәк, бишле алырга кирәк. Ә менә монда Син күз алдына китер, син инде беренче сыйныф укучысы түгел, син инде бишенче сыйныф укучысы. Син мәктәпне тулысынча беләсең. Һәм әлеге форумга нәкъ та шундый балалар килде. Алар әлеге форумга хәтле кемдер бер атна, кемдер атна ярым инде кайдадыр бергәләшеп, җыелып ял иттеләр һәм монда үзләренең әзерләнгәнен күрсәтергә килделәр. Шуңа күрә бу форум атмосфера ягыннан, эмоциональлек ягыннан ул бөтенләй башка. Ягъни монда теге минем бер дустым әйтә, һаваны тотып карап була. Шуның хәтле монда кызу. Һәм шуңа күрә э, иң атмосфералы, иң шундый җылы, көчле тавышлы форум дип әйтәсем килә. Һәм э, шунысы да мөһим, алар монда күбәү, алар үзара узыша, алар монда дусларын күрәләр. Һәм бу, минемчә, бик хәтәр текә. Әй, чыннан да бик мөһим әйт, әйбер әйтте Игорь абый безнең. Монда чыннан да һаваны тотып була дигән идем. Безнең бүген Сөрәннәр батлы узды, шулай бит? Һәм анда килгән сәркешләр чыннан да 200 булса да, 80 булса да, 180 булса да, алар барысы да бер организм булып, бер сөрәнне бергә әйтәләр һәм анда аларда чын дәрт сизелә. Шулай. Э, яхшы, һәм инде беләсеңме, Игорь абый, безне бит бары тик кешеләр генә түгел, шулай ук ата-аналар да карый. Әйдә әле бераз ата-аналарга кызык булган темаларга сөйләшеп. О. Мәсәлән, безнең Сәләт биләр форумы нинди шартларда уза? Кайда яши безнең сәлкешләр? Бу чыннан да иң актуаль сорауларның берсе. Хөрмәтле әти-әниләр, сез инде үзегез дә беләсез, э, аланның программасы турында сорап тормыйлар. Хәзер күбрәк сорыйлар куркынычсызлык ничек, нәрсәләр бар. Һәм мин яшермичә әйтә алам. Беренчедән, яшәү мәсьәләсе. Палаткаларда 8 кеше, 8, уйлап кара, 8 кешелек палатка ул кечкенә генә өй шикелле бит инде. Элек без 4 кеше тора идек кечкенә палаткада ике урынлы, хәзер алар караватта йоклыйлар, аларның спальниклары бар, анда җылы, анда ут бар. Ә мендәр, мендәр бармы?
Мендәр юк. Мендәр, мендәр санпин буенча бигүк ярамый. Ә, бу бер. Икенчедән, Син палаткадан иртә белән чыктың, юынасың бит инде беренче ишетеп, кемдер иртә белән душка йөрергә ярата. Әйе. Менә сиңа ябык душ, модульле душлар җылы су белән. Бу ике. Нишлисең юынгач, зарядка ясыйсың һәм аннары ашарга барасың. Әйе. Ә ашау ничек? Көнгә 5 мәртәбә, хәләл һәм бик тәмле. Бу очракта шулай ук э, барысы да яхшы. Аннары биисең, җырлыйсың, уку укыту программасы һәм бу вакытта күпчелек балалар куркынычсызлык турында гомумән уйламый. Ягъни алар бит инде ял итәләр, укыйлар, Ә шул вакытта аларның сәламәтлеге куркынычсызлыгы турында ОМОН, медицина хезмәткәрләре, полиция, Росгвардия э, һәм менә МЧС, менә бу хезмәтләр аларның куркынычсызлыгы һәм сәламәтлеге турында карый. Ягъни монда әйдаманнарга алар белән йөрисе генә кала, ә башка ну алай ук түгел инде, ләкин күбесенчә аларның куркынычсызлыгы турында без бер дә уйламаган кешеләр э, махсус хезмәткәрләр карап тора. Әйе, чын чынлап безнең өчен иң мөһим әйбер ул да булса балаларның исән сау э, биредә булуы һәм өйләргә кайту, кайтуы. Шуңа күрә хәтта без э, һәр көн э, санап шешә бирәбез, су һәрвакыт су бар балаларда Әйе, һәрвакыт. су, суны әйтеп тә торасы юк быелгы. Ашамлык бик тәмле. Шуңа күрә рәхмәт мондый шартлар өчен Әлбәттә. Э, барлык командага да. Һәм инде әйдә бераз алайса аланнар турында сөйләшеп китик, Игорь абый. Менә быелны кайсы яңа аланнар бар? Э, гомумән әлеге форумдамы әйе әлеге форумда яңа дип әйтәсе аланнар юк дисәк тә була узган ел мәсәлән быел сигез алан син аларны бүген инде санап киттең узган елны э, шартлар шундый булганга күрә регионнардан аланнар килмәгән шул ук мәсәлән тулпар аланы алар без аларны бүген күрергә бик шат идек ә тулпар инде монда чөнки безгә инде рөхсәт бар балалар Э, күчеп килә алалар нәкъ тә шушында мин әле шуны да әйтеп китәргә оныттым куркынычсызлыкны без генә түгел балалар үзләре дә уйлый справкалар бөтен кирәкле кәгазьләр алар барысы да бар гомумән яңа аланнар дип әйтә алмыйм ләкин менә тулпарның янәдән башкортстаннан безгә килүе бу безнең өчен шулай ук бик рәхәт әйбәт хәбәр шуңа күрә сигез алан алар барысы дагын әлеге форумны кызу итеп үткәрергә әзер яңгыр яуса да Менә безнең бүген инде беренче кубок э, чарасы булачак. Һәм Әйе. шуңа күрә шундый сорау, син гомумән кайсы алан өчен җан атасың? Мин сәләт өчен җан атам. Мин бит инде алар белән бергә эшлим, аларның э, алар артыннан күзәтәм. Э, минем аерып билгели торган бернинди аланым да юк. Мин яшермичә әйтәм, мин үзем раушан сәл кеше, ләкин шундый еш кына шундый хәлләр була бит. Үзеңнекеләргә син тагы да катгыйрак Әйе, шулай, карыйсың, әйе. тәнкыйть белән Э, бераз. тәнк- Тәнкыйть Тәнкыйть дип түгел, әйтеп менә дөрес аларны теге строграк Әйе, тикшерәсең, әйе.
нитәсең.
Һәм минем бөтен аланнарга дагын теге отношением бер төрле. Менә алан бар, алар үзләрен төгәл юнәлештә күрсәтә. Кемнәр дерәс генә көчлерәк, ләкин бит без монда э, нәкъ менә шушы кубоклар өчен генә килмибез. Дуслык, Әйе. яхшы кәеф, ял итү һәм әти-әниләрнең канәгать булуы. Һәм инде тагын бер сорау калды. Менә безнен йылдызлы аланы бар. Һәм ул яңартылды. Хәзер анда 5 йылдызлы отель дип әйтергә була, чөнки актлар залында тезеп бетерделәр. Мин анда үзем булдым.
Беренче тапкыр без анда 2005 елда килгәндә алай түгел иде, әлбәттә. Һәм инде базаларга гомумән килгәндә, хәзер Сәләтнең яңа базасы бар. Бар. Әйдә аның турында бераз сөйләшеп китик. Кайда ул, ниндирәк база, кайсы аланнар анда ял итә? Гомумән, гомумән башлыйк шуннан. Безнең бу елны Июнь башына аланнарыбызда урыннар 90 процентка инде алынып бетерелде. Ягъни sold out ягъни.
Почти полный sold out, ләкин шул вакытта берничә урын калып бара. Һәм син аланнар базалар турында әйткәндә бик дөрес әйтәсең, чөнки э, безнең беренчедән Йолдызлы базасы зур капиталь ремонтка эләкте. Анда хәзер өр-яңа корпуслар, өр-яңа актлар залы, андагы инфраструктураны күрсәң, чыннан да егылып китәсең, чөнки мин үзем 2011-дә сәлкеш булганда Э, син 2005 тә сәлкеш булгандагы шикелле үк э, шартлар иде.
Без хәтта кыш көне анда чаралар үткәрдек э, һәм күп кенә проектлар уздыра. Элек бу мөмкин түгел иде шулай. Элек әйе мөмкин. Һәм хәзер анда газ кергән, уңайлыклар бүлмәләрдә ашау һәрвакыттагыча мунчалар аклар залы бу барыста бар һәм бу безнең казан астында лаеш районында йолдызлы базасы анда безнең әле хәзерге сменадан соң тагы ике сменабыз калып бара һәм анда бер базада гына инде бер ун урын калгандыр күп булса Яңа база дип әйттең. Моны күп күп кеше шулай ук белә. Ул да булса Татарстанның иң матур төбәкләренең иң матур районнарының берсе Кама тамагында урнашкан балаларның һәм яшьләрнең иҗади потенциалын үстерү Аргамак базасы. Без аны Аргамак дип атадык. Ул менә э, шундый нык матур җирдә урнашкан, тау өстендә, анда менә син менәсең һәм ачылып китә э, елгаларга, күлләргә шундый. Пейзаж дип әйтик, манзара, әйе, манзара. Һәм манзара сүзе дә гел монда юкка түгел, чөнки безнең анда Э, яңа аланнарыбыз бу елны эшләп килә. Беренче аланыбыз инде узды ул Манзара. Алар анда балалар иҗади потенциал именно социаль челтәрләр ягыннан эшләделәр. Бу бер. Икенче сменабыз анда рухият, безнең күп еллар буе эшләп килүче рухият ниһаять үзенең өен алды дип әйтик, аларга шунда уза. Аннары киләсе сменабыз булачак гайрәт, алар тагын безнең шунда күчәчәк тулысынча һәм анда да солдат Аннан соң булачак Кама тамагы балалары өчен махсус смена без аны атадык Сәләт Кама дип. Анда ял итәчәк 67-70 нәкъ менә Камы балалары э, Кама тамагы. Һәм ахыргы смена анда 7 көнлек булачак смена, ул да булса безнең э, хәзинә сменасы туризм һәм лидерлык потенциалын үстерү юнәлешенә багышланган. Аланнар күп, җәй буена 22 һәм Аллага шөкер, Аларның инде яртысы диярлек узып бара һәм иң мөхиме, әлбәттә, әти-әниләр сездән булган шундый матур сүзләр, юкка гына эшләмибез дигән фикер бар, әлбәттә. Бик зур рәхмәт, э, Игорь абый, миңа калса, бу безнең тамашачыларга бик файдалы мәгълүмат иде. Һәм инде без бүген бераз видео төшердек. Һәм әйткәнемчә, безнең бүген беренче чарабыз ул да булса сөрәннәр иде. Әйдә, бергәләп бу сөрәннәр буенча видеоны карап үтик. Киттек. Карыйбыз.

Димәк, Игорь абый белән һәм тамашачыларыбыз белән бергә карап үттек э, һәм тыңлап уздык безнең аланнарның сирәннәрен. Һәм инде Игорь абый без барлык кунаклар белән дә уеннар уйныйбыз. Шуңа күрә синең белән дә уен уйнарга вакыт килеп җитте. Әйе, син әзерме? Әзер, әзер, әзер, әзер. Э, миңа калса, сәләтне, сәләтле җәйне уздыра торган кеше гомумән барысына да әзер. Шуңа күрә сиңа авыр булмас дип уйлыйм. Димәк, безнең уен да сирәннәр белән бәйле булачак. Һәм э, мин сиңа дүрт сорау бирәчәкмен сирәннәр турында. Һәм бу сорауларга җавап биргәндә син экраннарда күрсәтелгән шартны үтәргә тиеш. Мәсәлән, син бу сорауга җавап бирәсен, э, белмим, сәлкеш кебек, мәсәлән, була ала. Яхшы. Яисә бик э, монсу һәм башкалар. Яхшы әйдә. Димәк, экраннарда беренче шарт, һәм бу шарт була яңгырый. Артык күтәренке кәеф белән без хәзер яраткан сөрәнне әйдәбез. Игра бу яраткан сөрәнне бик күтәренке кәеф белән. Минеме? Әйе.
Лиловая, понтовая, рухият. Яхшы, димәк, Беләсең, менә комментарий... сәламны әйттем. Ни өчен?
Уен кыскасы.
Уен кыскасы.
Анлашылды, безнең стратегия билгеле. Әйе, микрофон төшеп китә бугай, аны тотырга кирәк. Әз генә менә булай итеп куябыз да. Әйе, э, хәм инде алга таба барабыз. Ә сез комментарийларда языгыз, шартны туры китереп булдымы, юкмы? Хәм инде безнең киләсе шарт экраннарда карыйбыз аны. сүз сайын тиге инде тиге инде дип татарларның ярата торган тиге инде дигән сүзләре бар аны кыстырабыз һәм безнең сорау шушындый үз гомерендә нинди сөрән уйлап таптын
теге инде мин теге инде раушанда теге инде булганда теге инде бер теге инде сөрәнне теге инде язып кара язып теге инде карадым теге инде Килеп теге инде, чыкмады теге инде, нокта теге инде. Рәхмәт, рәхмәт, шәп җавап. Хәм без алга таба барабыз. Э, хәм киләсе шарт экраннарда җырлый-җырлый җавап бирәбез киләсе сорауга. Сәрәм батл ни өчен кирәк дип уйлыйсын? Гомумән, бу безне алыннарны сәламләү чарасы. Җырлый-җырлый. Җырлый-җырлый.
Минемчә иң мөхиме аланнарны сәламләү һәм аларга рәхмәт әйтеп артка кайтарып җибәрәү. Ә, рифма белән минем начар, тик шулай да әйтәм, сәләтне яратам, сиңа рәхмәт әйтәм. Е, йо йо йо, рәхмәт, рәхмәт. Рэп стилендә булды бу бир бишне. Шәп булды һәм безнең калды дүртенче сорау. Димәк, дүртенче сорауга шарт бер сүз белән генә җавап бирү. Димәк, сорау бик гади һәм бик авыр. Сәләт ул Гаилә. Гаилә, дуслар. Сәләт ул гаилә. Димәк, безнен Игорь абый, сәләтле җәйнең координаторы, шундый матур сүзләр белән тәмамлый. Нәрсә әйтергә телисең, Игорь абый, безнен тамашачыларга, сәлкешләргә китәр алдыннан безнен студиядән? Безнең караучыларга беренче чиратта минем телисем килә борчылмаска. Бу күбрәк әти-әниләргә, әлбәттә. Хөрмәтле әти-әниләр, Э, балаларыгызны безгә ышанып тапшыргансыз икән, димәк, борчылмагыз, барысы да яхшы булачак. Без аларга монда Абый апалар булачакбыз, чөнки безнең инде 25 еллык шундый тәҗрибәбез бар. Бу бер. Икенчедән, балалар, безне караучы балалар, э, сезгә монда ошыячак, чөнки сез инде монда һәм беренче тапкыр гына түгел. Өченчедән, кемнәр әлеге язманы карыйлар? Ну, би, теге ахырда, көз көне, кыш көне, белмим, кайчанда булса, исегездә калдырыгыз.

Э, студиясеннән. Бик зур рәхмәт безнең белән булган өчен. Саубуллашабыз синең белән Игорь абый күрешербез кичке чарада. Һәм инде безнең чыгарылышыбыз алга таба бара дуслар һәм гадәттәгечә без чыгарылышны тәмамлыйбыз безнең иҗади номер белән. Димәк, бүген бездә кунакта Карина апа Халяпова, Сәләт рухия таланы вокал остазы. Сәлам, Карина апа. Сәлам.
Ничек хәлләр? Барысы да шәп, рәхмәт бик зур. Без синең белән Самрухтан бирле күрешмәгән идек. Самрух премиясеннән бирле мин сине күрергә бик шат һәм инде түземсезлек белән синнән иҗади бүләк көтеп торам. Безнең тамашачылар да көтә дип уйлыйм. Шуңа күрә озакка сузмыйча, сәхнә синеке. Рәхмәт бик зур.

Син үзен матур, синең тавышын матур, күлмәген матур, шуңа күрә сиңа шушындый матур дигән значок бүләк итәбез безнең Сәләт Лайф студиясеннән. Һәм инде, хөрмәтле тамашачылар, шуның белән безнең җиденче чыгарылыш тәмам. Э, без тиздән күчәбез кичке чарага, күрешербез иртәгә, гадәттәгечә сәгать 6-да 30-да. Җанлы сәләт, без сәләтне күрсәтәбез. Рәхмәт.